Actually focus gi pe maro bedo tutwal i dukan. En ni gwoko nyo can ma dong kiwayo wan actually wa lucan mada ni statistics tye ma nyuto ni actually dong gilucan mada gwok me tyen lok aye ni. Yeah Joli Lakwed TV ki nino ma tye ni an Ladidi Ben pol kare akelo botwu jami ma nongo pire tek ni wun omyero wunge dong tye ni wun wungeyo pol kare ka an atye ka loko lok mapaco ka inen agwoko nyo atye i live program ma mega nongo tye dano moni ma pol kare ka oketo comment ma mege nongo anongo yomo cwinya tutwal kong kwano nyinge keken mita ata man dano ma kilwongo nyinge ni wod pa lacam ma pol kare wabedo ka kubbe akuba wa kede i lok me comment ki nga gini ki dong an cawa kene aloko i kome ento Finally, tye ni wan warwatte ki Laditti, kun anongo inongo ni pire tek twatwal wabiloko lok mogo macek cek pien ni en bene kit ma aniang kwede i lok me wer en bene tye iye, ci wabigoyo manonok ki dong jami mukene ma en bene tye timo. Apwoyo twatwal wod ma. Apwoyo matek. Apwoyo.
Iye kare eni ni. An ni kuma. Icambe maber macan. So word pa lacam ki lobo word pa lacam ki lobo yes yes so man lucwa ah man en aye word pa lacam ma ceng jwi wun wuneno ah comment ma mege kati tutwal dok en obedo ka tiro wiwa tutwal i lok me apar ma owacci ni pire tek di ben in ka ia ibino abina kong wa gang i lok me apar ka ibin ka iwiny inen jami ki wangi ci An amito apwoyi iye twatwal pien ni itiro wiya iweko an aa acito wa i apar kikome ma o acito adonyo bene iye kunu ci jami mukene bene ol oto an acito anongo man ka awaco ni otiro wiya pe tyen lokke ni ee otero an ba en pe otero an An awoto wota. Kodi wuto cako cera yele ni in ikelo ner ka kelo lok mugo matut ko. Eh. An awoto wot ma mega i yona pien en aye owaco ni a icit ko i apar ci inen jami weng ki wangi ka wek ilok maber. Ci apwoyo iye matek tutwal. Omiyo an onongo dano dano oloko lok mabeco tutwal ma olo to bitiro wi kaka ma pud peya wacito i lok apar. Kong wiye wiye. Wer ma migi in iwacci in bene lawer kekekeke tem kong pien ingeyo wede an kong me acel in itimo ngo dong kong wer ngo ngo ngo ki ngo kekekeke dong itito wa kong.
Apwodo twal ladit de ben ki jo me lakwed TV ingeyo pol kare Ka in ibedo i lobo-ni, myero ibed kutne itimo jami madwong. Jami ma itimo madwong-ngi, ca mukene, mukene konyi, nyo mukene dong pe konyo in, weko ibedo ki option madwong. Ka icito en option mukene o-failing, icito idok i moni ca-ni ma ingeo ni romo tiro in wek inong yo kwo, kit maber-ne.
Pe bedo man o, full stop. Aa, pe bedo wacce nyo ladwo mutoka, full stop, dong otum oo. Nongo pe konyi tutwal. Ci an. Tic ma mega man atiyo, atiyo tic me driving mutoka. Aringo ki mutoka, atingo passengers. Ma ari iye dong ne calo mwaka ma romo mwaka abic ma atye ka ngwec, mwaka dong ma romo abiro pa abic ma atye ka ngwec ki mutoka. Ki dong kare ma pien angweco ki mutoka, Ento an ka abedo i mutoka, cawa mukene aketo wer pa dano awinyo. Awinyo wer pa dano kop. Inongo pol kare ka in iwinyo wer pa dano, mito ikwanyo meaning pa wer enoni. Kakare. Ka ikwanyo meaning pa wer, ci nongo an anongo ka akwanyo meaning pa wer mukene, donyo i cwinya. Ento nongo pe oo i level ki mitina kit ma amito wer eni ocito obedo kwede. Oweko dong a coming up with my decision ni, no an bene myero ka awer gin mo kit atir ma onongo labit to i lobo nongo ka awer gin moni ma weko tye i cwinya ni weko dano bene ngeyo ni o gin eni myero obed ka man pien pol dano tye giwinyo wer gitamo mere bits pa wer ni wer cani bits ne mit gicito gimito ento pe gibedo piny gilwodo dong pe gibedo piny gikwedo pingo ngato manne owero nyo owero gin eni tir igonyo ni ngo ma dong weko an aka mi ngap wil pac wer ma mega wabino wawero wan ki Driver ma driver lawote acel ma kilwongo ni Okello. Okay. Eh, wawero wer ma first wer ma mega ma kilwongo driver ma kilwongo nyinge ni Okello ma en ti nonge bene i Biale kuca. Mm. Ah, wa- wer ma mega ma acel obedo wer ma wero pi delete lukec jero lukec. Oh, yes, yes. Eh, yes, meno obedo wer ma mega wer ma acel. Mm. Ma awero wer eno tung weng. Ka dok acito adugu dok abedo piny. Mm. Dok awero wer ma aryo ma kilwongo ni kwot pa Acholi. Mm. Pien Aneno dong ludito ocakke ma an acako dongo i lobo. Ludito acwali ma dong oto dong dwong. Hmm. Ento aneno gape piny ki ka feeling. Hmm. Gape ngat ma romo closing gap ni peke. Hmm. Ci awero kwot pa acwali atamo ni ludito acwali mudongi ka giromo winyo wer ma an awero me kwot pa acwali ni wek gu fixing gap moni ma noni ma nongo giromo konyo ku acwali. en oweko awer wer ma kilwongo ni Kut pa Acoli ci dok bene pe dok orii ma awero Kut pa Acoli werni pud pe okato woko pud pe oiting dok latela ma mego dok madit dok macalo Cipika me Palamen dok lwongo ni dok obino rwenyo ineno ma dok en dok abedo dok anongo ni ee en dong awer Kut pa Acoli aketo iye nying Cipika ma megwa eni werni ka dong okato ma dok Cipika dong kwo ni dok orwenyo dong bibedo nining? Ma oweko wer eno ni wa i cawa ni wer ni cwero cwinya pien Cipika kwo ma mege orweny pe owinyo wer eno ni. Ci dong aketo woko ci dong aguro dok wer me cwer cwiny ma kilwongo ni ludito lwongo. Aguro ludito lwongo kit ma kwo ma mege orweny kwede ma waco ni. Wan luo myero watam dok myero wanen, waneno kwidi awene. Pien cawa weng ludiro luo tye ka to, lutino tye ka dong, ngat ma dong konyo lutino eni pe calo wan keni. Ka mano ma kit ma myero wacak kwede bedo pe. Ki dong wer mukene ma dong an abino akati kwede me summarizing dong werna, awer wer ma kilwongo ni col piny. Col piny ka ineno wer enoni, ka iwinyo wer enoni, icit ilwodo mot. Ci cawa mukene inongo ni gin ma wan dong acwali watye ka timone dong pe. That's why awero cwal piny. Gin ma wan watye ka timone en mwa dong i lobo-ni peke, pien pe tye ngat mo ma romo yabo wang lawote ni iket dano piny ilok lok ma niang ma kwir ma telo wi dano. Anongo ni dong peke. Pien atamo ni yam nus pika tye, wubuto wucito wa i apar, wucito neno peko ma tye i apar, wuluko ki dano weng ma tye i apar, wubedo piny wucamo ki dano ma gitye i apar, wutemo teno dano, wuweko kuku kuku meno obedo nywena nywena meno obedo i apar-ni, kong dano cwinygi okwe. Woo, kare ma cipika dong kwo ma mege dong pe, ngat ma romo timo eni dong peke, weny dong it is now a political game. bany cheap popularity ma dong gudongi weng dong those are dong political games ma inongo ni pe dong konyo dong lutino actually kit ma dong interest ma megwa tye kwede. Ineno? Calo an ma awoto apar on daily basis pien tic ma mega tye an a transporting passengers, Oh. atero apar, Okay. yes, atye ki taxi ma an a ferrying dano, akwanyo dano from Boyale acito kedgi apar.

dong cuk pud dong bibedo pe so oweko dong customer this time dong odok wan dong dano ma watye ni watye jo ma nongo gitye dok adoka par jo mukene ma gitye cito ka neno luticgi i poto ki jo mukene ma nongo gitye ka tero lutic lutic mukene ma waterogi nongo gicito ka tic poto tic mo mapat ki apar dong mapat ki tic poto dong peke en aye ngat ma tye ka cito ka tic apar dong tye tiyo poto cito ka wango makar Mono miya lapeny maber tutwal. Ci dong man kobedo dano apar bene tye ka timme nining? Tutwal i center. ka ma nongo biacara tye ka wot i nyim. Dano tye timme nining ki biacara ma dong gubedo pud kijukone? Ka ineno biacara me apar, biacara me apar, gin ma booming biacara me apar onongo tye ka inen nino cuk. Pien nino cuk dano a ki Gulu, dano a ki Amuru, jo mukene a ki part me Adjumani, ma inongo ni jo ma Gulu ki jo ma Amuru giwilo produce, jami me produce, jami ma nyige nyige-ni gitingo gitero, jo me Adjumani gibino. wilo ki botgi gidok kede i ajumani ma enoni nongo kelo cene madit tutwal i cing citizens nyo anywali ma gitye apar weko anywali ma gitye apar bene gaa ma megi ma gupuro gikwanyo gicato most jo ma ajumani nongo an aneno pien ca mukene gibino loris ma romo angwen loris ma romo angwen-ni dok weng nongo opong weng ki jami acama keken ma nongo kipuro ki i apar jami ma kipuro ki i apar

gia gicito gicamo ki cen, gicamo ki gang gi ena dong bino i cuk inongo camo weko hotel dong nongo pe romo running mo weko business ica ni kit mono apa booming kede ni level pa business odok koko odok piny ma konye pe koko pi koko koko eno ma otime eni kini kaka aryo eno ma obedo i apar ni. Ma dong ka wadolo kwede pien ni tyeni kono wan mere pud warwatte arwata ci niang me lacen ange wang biloko madwong. Dong ka wadolo kwede an atye ka miti apenyi kong ma lubbe pud en ki loka biacara acel ma tye i apar. Apar kono an abedo tye kunu aneno jamine ki wanga ento gin ma pe oyomo cwinya ene ni lurok en keken aye gitye i biacara mabeco ma nongo kelo cente mabeco i cing dano-ni. Wan acoli wan opeke iye. Ka waneno kom jami mabeco kono ka cato kor cola ki ka cato kor cim ki kor nga kidi kor gang mo kor nga jami eni weng lurok keken dok bene wa ki kom centa kikome polle lurok ma ka dok iwinyo leb loka, leb kor nga, leb nyarwanda, leb nyankole, leb ngo keken en aye itye ka winyo tye ka wot bute kikany wan ocwale dok ka iwoto me mogo dok icomo wa ki acara dok en aye itye ka winyo Ineno, ka ineno mamot i background nyo history pa Acholi, personally basing i Acholi pe gimaro basing tutwal. Focus ma megi pe maro bedo i leb me biacara me dukan dukan kene. Ka pien ka ineno Acholi omot kadi ki tung botwa ka ma wabedo iye Biali cwani, ka icito ikwano dukan ma tye kunu pa lutino Acholi, tye manok. Acholi focus-gi pe maro bedo tutwal i dukan. En ni gwoko nyo can ma dong kiweko wan Acholi. wa lucan mada ni statistics tye ma nyuto ni acholi dong ki lucan mada gwok me tyen lok aye ni ingeyo acholi bene giromo bedo warwan eni gin ma neko calo wan acholi eni nen calo tye ni cano ciling ma inongo manok pien inongo ni joko ni tek dok odugu bed dwong pien wan mito lumuko wan wa mito cene lumuko inongo ni ka acholi ka acholi opuro jami tingo lori cato oko dong olori en pe tamo ni Icit ibed kede piny pi kikopo ka iteko ateka bot dano wek inong mac ma goba madwong. Pien ka in ineno kit ma Acholi gi operating kede cuk, ka icito calo icuk apa, inongo ni Acholi tingo kal, bino kenyu cato kal loko lumuku. Aya, ngat ma dok owilo kal lok ki bot Acholi bedo kede icuk kenyu ki kikopo dong, cako dong tekone ateka bot dano. Ma inongo ni wac kome eni tyeyo calo i kom wan Acholi wa con. Ineno? Gimaro mere jami ma gin gicato lawang acel-li, aa oko pe balo cawa-ni, eni tyeyo mere i Acholi naturally. ma dong weko biacara mogo matino tino. Ineno biacara kit ma dano donyo kwede i biacara pa onongo wan calo Acholi pud wape ki capital mo waromo cako kwede biacara mabeco i yaa par nyo pe wawoto watimo research dok gin ma Alego nyo Acholi nyo myero watim wawek kong cac. Pe waye timo research me wot ka neno ka moni ni tye nining ma waromo tiyo iye biacara pe wawoto. Wakur ka jo moni odonyo ka dong wan wamyero wadony i ngegi lacen. Cen wangeyo ni moc eni moc nino ma dong maber-ni. Nongo jo eni dong gutoro weng, jo eni dong gumako lurem calo biicis. Ngat ma dong oo con mako larem mo, cito nongo lurem dong tye madwong. In ade i oo ledi kacitoma eni dong bedo nok, weko sometimes biicis nongo pe bedo yot. Pien an mene.
Atemo business. Eya. Angeyo ngo ma kilwongo ni business. Abwe. Produce awilo no aringo ki lela. Je Eh. kan ka kul je me lobo weng atemo. Apoyo tutwal lutua ah, Apoyo. man en aye wod pa lacam ma pol kare wun wuwinyo lok kome ah, an akelo ah, lok kome ma ka en ocoyo i comment coyo maleng hi lakwed kakac an apwoyowu tutwal paka daka wa i nino ma lacen wan wanen apoyo apoyo eh, okay. Ah, yeah.